Amarieta nkoroku Seba Nyaboke, inaboka maambia ing'ite mogondo gwa Kebikamago, nanyora amatoke iga arabeire onsi mogondo onsi are, ayabeire na ayande ataraba. Korende na ogokumia okonene, nonye nonya onkabwate edeni yaye tare gontebia imwakane ribaga are goaka amatoke. arare inse iga agakora chimuma, nasabire abagambi banduanerere, erinde nyore omonto oyo oagete amatoke aye ase eng'encho omonto oyo oagete amatoke aya tari korwa are. Omonto oyo oagete amatoke aya noyo ang'e iga iga. Amatoke aya konya naro nkooni, nasomerie abana bane. Bono tintochia ase ngocha korusia chibesa nsomerie abana bane amatuko aya naro are etegemeo yane.

Inche ase amarieta nkorokwa Okiro, oyomakorinde. Igo twaboka bono mambia, twaboka tore buya, bono gete ogocha gocha ase ebiticha biaito twarora ebikone bikorire oo bitari bia kawaida. Ninsimegete esuguma igaa, ekenyoro gekoria tari inche bweka. ekonyete kera omonto, bono igo naboka bono mambia ase omochangao omonene, nanyora esuguma eywo ekenyeire ense yonsi pi. Ekerenga gose oyo okenyete timanyeti, bono inche nare gosaba abagambi basoanane ime, baani nyorere ekeene kiane ng'a inki kiaba gose ng'o nkagoserete tomanye, egere gaki tomanye ekeene kia egento giakorekana ime mogondo kwane. esuguma eye nekonyete ekenyoro omonto gatabwati nabo agochong'a ikomi namoaera, esuguma eye nero nkwaneire esukuru, nero yansukia ase egete, bono igo ng'ichanete. Nakumirie ekero twabokire twanyorire esuguma ee enachire mogondo, enachire okonachwa. etokumetie ekenyoro. Twaondokire gaki twasabire abagambi b'esoanani ase aya egere tomanye ekeene omonto oyo okorora nomonto are gocha goita. Mpaka amatoke aa akenyire, ekenyoro ning'o oyo? Mathew Kinara, Twabokire bono mambia, twaigure ng'a Nkonyora ripoti ng'a esuguma eye chikanyire emegondo, matoke, na ogokumia, egento eke nkianya koba mwamanu iga. Nabo toichanete tokumeti, totageteeee obotuki bokorwe tomanye ekeene okorora ng'a omonto nara okorire ebi korende totanya korora, onye tokobiigwa okochia chinsemo chinde. Rero gegesika getokumetie, ebarasa ebekwe, abanto baria bakageire amarieta arikwe, ekiagera omonto oyo takorwa are. Oyo na omonto okorora obwate etogo, ogocha goita arenge omonto. Eeh bono egesio mbairaneti mogondo ore, nabo etagere ng'a ebarasa ebekwe, omotureti abatebiwe, torangerwe abanyakenyoro aa.

Nkairete nkaimokia omotugoro na rinyigwete ensa esaa saba, nkamanya koigwa ekwa, inche nka- nkaira ng'a nembeo. Ekero naigwete ng'a nembeo ngacha konyora yaya ndoche tari mbeo nakaigwa ng'a ritoke riaka ria- riakabuga, ake, nario erio nachete koigwa orasiku konyuma rigakwa. rigontura, naende nkaigwa naende gochira okoro naende erinde. Basi yende nkatiga, ng'a nembeo, nari bono mambia bwachia gokia, nari ngochia goturumboka nchia kogecha chinsiaga, nari nkonyora ndoche amatoke naro aya abugete, agechire. Ase amariko inkoruka emirike mono, nimerete ekenyoro kia riato erio, bono esuguma eye nsimegete iga nere egonkonya. Nakanera abana esukuru fees, mbaira esukuru, bono nachia kobuka mambia ingo ande gochia mogondo nanyora esuguma erabire. Bono insinyire komanya ning'o ore korabia. Ngoteba oyo okorete aya, riria are konyarerana atoke, atebe ninki are gokorera aya. Nonya eteni yaye nkabwatete are gocha antebi, mwakani. Yaya inche na- nari goeta ng'ende mogondo ase ang'e okorema, nati korigereria nanyore esuguma erabire. Abamenyi b'ensemo ya Riatuenyi, obaichanire magaye okoboka ekemambia. Abwo abwo bachia kogenda emegondo yabo banyora gaiga amatoke nigo anachire amatoke nigo anachire akare rigunsi keri keri naende omogondo onde naende bagecha amatoke naende bagecha amatoke bare rinse tari arayoka na abande basimegete esuguma bachia kogenda oyomo omoremi onyore esuguma yaye nigo enachire eyende nigo ebunire oye konyora abekeire obwoya ase emeremo Ring'ana ere ramokonye onyore omogondo negekabi chiaye araire ense pi. Abwo abwo naende ase omosubati oyomo naende nigo ache koboka ekemambia onyore naende esuguma yaye nigo ekenyire nigo enachire eyende okobunwa nere nigo arekoyeria amariga ng'eye iga arekobakonya. Bono ekenyoro ekeiga nigo abanto bakumete ng'a yoyo iga arure ogokora egento ekabire ekeiga. Amaiso onsi abanyakenyoro aya nigo barigereretie abagaambi, community policing, erio banyare gwesoanania, erio banyare korangeria ebarasa enene emanyekane ng'a buya buya ng'ai omonto oyo arure okore koangamisa na kenyakera egento na kobatiga bono barabwo gete pwe. Bono kera oyomo nigo aichaneire eng'ana eye iga ng'a oko nogoita omonto, omonto are gocha koboka ng'a kekanga gose gekare. Ng'ana eye yatigareire abwo nimbateebie, ekero abagaambi baraike ase ekenyoro eke iga, ekero Ambauti yaichaneire eng'ana eye iga, kiarigereirie omochie o Nyasae yachiire amagoro aye abere.